Miweleriň dawasy. Dükandaky miweler bir-birleri bilen gürleşýärdiler. Bi birden, Men iň gowy miwedirin diýdi. Onuň aýdanyny eşidenler hem özüni öwmek bilen boldular. Alma hem özüni öwmän durup bilmedi. Alma daş töweregini mazaly synlap ýylgyrdy we, Siz näme diýesiňiz gelse diýiberiň, menden gowy miwe ýokdur diýdi. Aňyrrakda aýdylanlary Kiwi diňläp durdy. Onuň daş keşbi ýeralma meňzese-de, ol düýbünden üýtgeşik miwedi. Olam özüniň bardygyny duýduransoň seslendi. Iň gowy miwe mendirin. Daşymdan gorkunç ýaly bolup görünsem-de, meniň tagamym örän datlydyr, diýdi. Miweleriň arasynda gürrüň gyzypdy. Onýança birden ýoldan geçip barýan pişik peýda boldy. Pişigiň ady Myrrydy. Oňa bu ady myrryllap ses çykarýanlygy üçin dakypdyrlar. Ähli miweler birden oňa seslendiler. Myrry pişik! Myrry pişik! Myrry daş töweregini mazaly synlansoň, sesiň miwe dükandan gelýändigini bildi we miwelere, Howwa, diňleýän, aýdyberiň! diýdi. Miweler, Myrry, aýtsana, biziň haýsymyz gowy, aýdaý-da! Myrry olara seredip, Men sizi iýip bilemok ahyryn! Siziň haýsyňyzyň gowudygyňyzy nireden bileýin? diýip jogap berdi. Onda miweler. Biz senden tagamyz nähili diýip soramzok ahyryn? Haýsymyz owadan görünýäs? Şony aýdaý-da! Myrrynyň jogaby taýyndy. Ol, Daşky owadanlyk esasy zat däldir. Men häzir görküňize seredip, size baha kessem, örän ýalňyş bolar. Şoň üçin belli bir zat diýmäýin-le! diýipdir. Miweler onuň jogabyndan kanagatlanmadylar. Olar ýene dawalaşyp başlapdyrlar. Bu gezek käşir gürrüňe goşuldy. Men iň gowy miwedirn. Miweler oňa närazylyk bildirdiler. Ah-how, seniň miweligiň bir bellimi? Nädip men iň gowy miwedirn diýip bilýäň? Siz meni tanaňzok. Meniň örän süýji tagamym bar. Görkümem erbet däl. Hä, biram mende peýdaly demir maddalaram bar. Onda beýleki miweler, hemmämiziň düzümimizde dürli-dürli hem bolsa peýdaly zatlar bar. Bu beýlekilerden tapawutly diýmek däldir, unutma! diýişdiler. Olar gürrüňi ýaňy bir gyzyşyberende, dükanyň ýanyna bir guş gondy. Onuň ady bilbildi. Müýgeler ony görüp begendiler. Özleri hakynda sorar ýaly birine garaşybam durdular. Guşa gygyrdylar. Guş, ilkibada, Olaryň galagoply gelýän seslerini eşidip gaçmaga hyýallandy. Guş uçaýyn diýip ganatlaryny ýaýdy welin, miwelere göz düşdi. Miweleriň seslenýänini aňan bilbil gaçmady. Olara, Meni siz çagyrýaňyzmy? diýip sorady. Olar bir ses bilen Howwa diýdiler. Guş, Ýeri, näme boldy? Menlik işiňiz barmy? Saňa sowalymyz bar. Aýdyberiň, o nämemiş? Biziň haýsymyz owadan? Bilbil, miweleriň berýän sowallaryny eşidip gülmän, özüni saklap bilmedi. Haýsymyz owadan? diýip soraýaňyzmy? Hemmäňizem owadan diýip jogap patlatdy. Başyndan sowjak bolup diýýän bolsaň, ylalaşmarys. Hany, göniňden geldi, birimizi saýla. Bilbil. Esasy zat siziň daşky keşbiňiz däl, içki gözelligiňizdir. Ony unutmaň. Miweler haýran galdylar. Myrry hem olara şu jogaby beripdi, Miweler, bular bir-birleri bilen dilleşip gelen bolaýmasynlar? diýip güman etdiler. Olar bilbiliň hem jogabyndan kanagatlanman, ýene dawalaryna başladylar. Bu gezek pyrtykal mende peýdaly C witamini bar. Reňkimem gowy. Hoşboý ysymam bar. Miweler oňa. Senem käşiriň gürrüňine başladyňow. Bizde-de ýeterlik witamin bar. Sen oňa artykmaçlyk diýmäne hakyň ýok diýdiler. Köp wagt geçmänkä dükançy adam olaryň ýanyna geldi. Miweler ahyry, iň gowusy öz eýämizden soralyň diýen netijä geldiler. Hormatly eýämiz, biziň iň owadanymyz haýsymyz kak? Biz-ä aramyzda çözüşip bilmän goýduk. Dükançy geň galypdy. Dükançy ilkinji gezek miweleriň gepleşýänlerini görüpdi. Olara seredip ýylgyrdy. Ählijäňiz hem owadan diýdi. Eger birimiz saýlamaly bolsa, haýsymyz seçerdiňiz diýdiler. Aý, meň üçin-ä siziň baryňyzam deň. Hany, sen biziň eýämiz ahyryn, seçäý-dä birimizi. Dükançy. Men siziň eýäňiz däl. O näme diýdigiňiz boldy? Olar geň galyp dükança seretdiler. Näme? Sen biziň eýämiz dälmi näme? Elbetde, men siziň eýäňiz däl. Men diňe sizi bagymdan ýygnap getirip bazara satýan. Men eýäňiz däldirin. Siziň eýäňiz sizi ýaradandyr. Soňra dükançy olara çuň manyly gözler bilen seredip, Ynha, serediň. Siz owal başdan ýalňyşýaňyz. Maňa eýämiz sen diýýärsiňiz. Şoň üçinem bu dawaňyzy goýuň. Aslynda siziň owadanlygyňyz hem siziňki däl. Düşünmedikle, diýişdiler, dükançy. Ol hakykatdanam şeýle. Sizdäki owadanlyk sizi ýaradanyň gözelligine mahsusdyr. Ol siziň özüňize degişli däldir. A neme? Tagamymyz, lezzetimiz näme? Olar hem Beýik Biribaryň merhemetine, gudratyna yşaratdyr. Ýagny, olam siziň özüňizdäki däl. Miweler geň galyp biri-birlerine seredişdiler. Eger beýle bolsa, biri-birleri bilen dawalaşmagyň manysy ýokdy. Aslynda, menmenlik etmäne hiç hili sebäp ýok ekeni. Miweler dükança nesihaty üçin sagbolsun aýtdylar. Soňra bizi ýöne ýere dawa etmekden ýyndyrdyňyz. Aramyzdaky dawa biziň dostlugymyzy hem syndyryp barýardy. Öwüt-nesihatyňyz üçin sag boluň diýdiler. Dükançy, Bir-birlerinden owadan miwelere maňa dogry düşüneniňiz üçin asyl men size sag bolsun aýtmalylaryn. Diýdi-de olary ýeke-ýekeden arassalap başlady. Miweler bolsa ýakymly ysy bilen.